Bantuk kan si sian e bronak caan hlan kan pek ca kan i lawm. Hi a hmasa bik ah ka pa nangmah na min le macam tu CCC Khrihfabu ah zang hlai cu na tuan na tuan liomi rian kong he a tuaifiannak na kan chim kho hnga ma? CC pa ten ka o tam deuh na cun mo sui min ka se a hika Khrihfabu hin a tu lio cun building

e, maka biakin na cona ko ha peitai in khan e, biakin zei tikum min da chok na nak e tim chang tim hi atoi fan na kan chim khong homa
biakin hi 2013 in chok dingah kan rak itim i senan 2013 14 15 kha bitak ten fan kan rak kawl i cun a chok taktak cu 16 hi i cho si tiah kan rak te 16 hin cawk kan rak i tim i kum lam thawk kan cawknak taktak biatak te kan rak telrel. Singai, cin maka biak in hita nan cawk mi hi Mirang man an se Spain man se ti mentuk hita na kan chim khong kama. Ah mika biak in kan cawk mi hna hi Mirang an se. I hika biak in kan hmannak hi kum hlei thum dengmang a si cang. Kum hlei ni leng a si i hika Khrihfabu Mirang biak Mirang Khrihfabu hna nih hin kan cungah hramthawk tein dawtnak taktak a rak ngeimi an si i kan rak hman hramthawk hoi ahcun biakinn hi kan hmannak a man kha lak lo in anmah tu nih khan tangka tu an rak kan pek leh lo an rak kan bawmh. Member te zat nan si pakhatnak ah cun biakinn nan cakmi amount hotate chimci awk ṭhang amah zat he
Kan member hi tuhi zaruk hrawng kan si i amah tu cu tinghlei ruk le thongsawm kua a si i mah khakha an kan hauh ning te a si i et zong kan et hna lo i bill kha an i harh deuh caah khan ti kha kan fial caah khan an hauh ning te khan kan pek hna. Cu lawng hmanh cu si loin hlan lio a kan dawtu an si ve caah khan Biakinn nan ngeih khawh hlan chung paohpaoh cu hika te hin Pathian thangṭhatnak he nanmah he ngeih ṭi kan duh ko tiah kan chim hna ti kha kan i lawm ngai. Mah belte nih khan caan saupitu cu vei le lo i kum hnih hi kum khatet hmanh hau caah kum hnih chung te hi nan kan hmanter ve ko lai an ti kum hnih chung hi tangka fungkhat hmanh lak lo tein hika biakinn hin a hlan bantuk kelte khan nan hman ko lai kan ti hna hlan bantuk ti khan kan mah e biakinn hlangtu kan si lio e kan um tu ning tein kan um ve ṭhiamṭhiam lai an mah kha biakinn ngei pungsan khan an um ṭhiamṭhiam lai kum hnih chung he cun hmun khat te kan hmang ṭi ko lai kum hnih di in cun kadang an kal le tanak si cu kum hnih dingin dih hin zeitindah nannih he nan planning a si tiah ka hal hna i an i thei lo mah khakha biakinn kan cawk lai zong kan thei lo kan hlan lai zong kan thei lo zeihmanh kan i thei lo an ti i a sullam cu okay khatlei ah tumchuk lei kha an phan ve tikah khan zeihmanh kha siman kan nei rih lo tinak si tinak si cun si ati member zero te hangmang a simi in American dollar tinghe rup diam leng lengmang in miak an cawk ti a rak fawi lo. Hi si tikah hi nan cawknak ah pehtlai in hin tah zei bantuk in dah nan cawlcangh ning si biak an cawknak ah pehtlai in teh fund kawlnak ti bantuk tah nan tuahmi te tah chim cio a ṭha hnga ma? Uh, fund kawlnak hi uh, a lamkip in kawl kha kan rak i zuam ve ko. I a bik cu kanmah Khrihfabu chung zong hin uh, i len i kai tete kha um i a si khawh tawk tete kha zaanglei a cawimi tampi an um. Cu lawng cu si loin Ah, okay. Atu ni 2014 zong ah khan motor ka Ong Bali kan tuah i motor ka thong kul le thong nga man mah kha Ong Bali te kan tuah i Khrihfabu dangdang ah khan bawmhnak kan hal ve hna i kha zong kha Khrihfabu dangdang zong nih khan lungtho tein an rak kan bawm i an rak kan cawk i sawm khat le sawm ngan kan zawrh hna ko nain kha zong kha lungtho tein an rak kan bawmh cio i kha bantuk kan cung ah dawtnak a rak ngeimi Khrihfabu cung zong khan lunglawmnak tampi kan nei timi zong kha nihin zong a chimchih ka duh. Tu hlan zong ah building chairman dangdang zong an si khawh tawk tein fund an rak kawl i cucun kan rak cawkmi hi si hi cu hlan i building chairman a ṭuanmi pawl cung zong lunglawmnak tampi chimcawk lo kan nei timi kha kan chimchih ka ban duh. chairman caan saupi ka ṭuan a timi ah khan kumin za chung rak ṭuan timi ta chim awk ṭha hnga ma? Uh, chachir min hi vei kanmah hi bylaw kan rak nei i ṭhan hnih tia lawng chachir min ṭuan si ti sinain sihmanhsehlaw um, caan saupi ka ṭuan kumkua ka ṭuan ṭuan taktak cu kumkua ka ṭuan si a ṭham tu cun khi ṭham ṭham sarih ṭha- ṭham sarih hi ka ṭuan kumkhat ah weekend ṭham lawng kha kan rak ngeih lengmang tawn pah ca takin American hi kum dan a phanh timi le macun rak phan kaan ma sifabun rak um ko timi ta chimchi awk ṭha hnga ma American hi 1999 ah ka phan i mah hlan ah cun state dang ah ka um i kahin ka phak cu 2000 ah ka phan i 2000 ka phan i cu hlan ah cun mah hi Khrihfabu kan derh hi kan derh hlah ah CCC hi hlan ah cun CCC rak si lo C pali rak si i mah lio te cun CCC a rak chuah hlan te hin CCC CCC a rak kan rak derh ka te CCC a ummi ka si ko si kan lom ti sun atu ah Indiana police ah hin Laimi kan tampi cang Khrihfa bu bu som li leng um cang i si tikah Mah lawng si loin te a peng a tlang tampi kan um rih. Khrihfabu an deknak tampiang ngeilo men tampi a peng tlang zong pumhnak an tampi cang. Khi si tikah khi Paul nih khin na biakinn i hman kan duh ti hna sehlaw cohlan a si lai maw? Sindah nanmah nih khuakhan in ta chimchih awk ṭha hnga maw?
Hihi cu abik in Khrihfabu thil a si cah khan Khrihfabu nih khan a ceih te ding cu a si. Sihmanhsehlaw keimah ka ruahnak ning ka chim a si ahcun Pathian sunpar lianngannak kha cun le Pathian ram kauhnak ah cun kan biakinn hi a si khawh chung in aho cio paoh nih kan hman awk si ko Laimi nih kan hman awk si ko Pathian ram kauhnak ca cun thalvuinak zong ah a neih ti tikah hin thihlonak a tongmi khotkhan nih hin biakinn ngei lomi ti bantuk nih hin te nan biakinn te hman awk ṭhang hama ti hna seh law mah khin ta zindah nan pe hna hnga maw hlan awk ṭhang hama biakinn kan cawk tik hin kanmah ca lawng a cawk si lo i Pathian ramkomhnak ah biapi bik in kan miphun caah a si ti khan a herh ning in lei hman kha kan i zuam ko hna lai timi kan lei ruah ka ruah a si.
Pathian bia kan cawknak kong hna a pehtlai in te a thar zal loin a ṭhing he nan cawk duhnak a ruang tana kan chim ko hnga ma? Mah hi a ruang cu a biapi bik in a hmunhma hi baiken cu biapi ngai in ka rak chiah i atu kan biakinn te hi kan hmannak he kum saupi kan hman cang tikah kan thla a tla ngai number one cun a pahnihnak ah a lu a chuahnak zong khan a fawi tiah kan hmuh cun biakinn va sak ding ngai zong kha kannih cu khrihfabu ngan ngai zong kan si lo ti kha khan kan thazaang zong nih khan a phan sual lai lo ti kha phannak a um cucaah cun hika biakinn hi kan duh ngai i kan i ziak ngai kan um tu bei kan thlatla ngai i hika biakinn te kan hmuh khawh cun timi hin hlan lio tein cheukhat nih cun thla zong an rak cam e machin ta tu makan biakinn nan cawk mi a hmun hi te a kau hoi zat a kau ti ta area kau mi te na kan chim si ko ma e area hi e kapra a si Ika pahra tiangmang te si i ika pahra ti awk si ko. Cun kan building zong hi 6,000 square feet over a si i kanmah kan Khrihfabu he aa rawk bak te si. Atu ningpi hin ma nan siah peng ko lai asilonin ma nih tah ti deuh hin khadeu nan ta remh ding ah timhtuahnak na ngeihmi ta um ma? Biakinn hi bei minung zong cu chim khawh kan si lo caah hmailei kong zong hi ruah chih a hau caah kan biakinn hi tunak hin minung tam deuh te si law timi kha kan ruat ngai ko. Hi kan zoh tik hin aa kauhnak le kauh ding tete zong kha a um lenmi um. I sanctuary si zongah cun cafeteria lei si zongah aa kauhnak tete kha a um ko caah khan tunu minung thongkhat te hna kan si tiang hi kan biakinn hin ṭha tein kan i tlum rih ko lai. i a kauhnak tete zong he building dang saknak zong he thinphan awk a um lo a parking zong a thinphan awk um lo hi biakinn te hi kanmah khrihfabu ca cun aa tlak bik si tiah kan keimah ka ruh ka hmuh ning si siak ni lo ma tu bantuk na caan men lo bu ate si se na caan kan pek chak ni lom timi kha un chim than kan du i a doknak bika mi pi sina si se sun midang dang sina senang mani lung du se her bia chim tu mi te ma ah lunglawmnak tampi ka nei lunglawmnak hmasabik a chim ka duhmi cu hi bantukin tlam a tlintertu kan biakmi kan Pathian cungah lunglawmnak chim ka duh hi vialte tlam a tlinnak le CCC Khrihfabu nihin ni ah hi bantuk dirhmun kan phak khawhnak hi amah minung thawng hrimhrim si lo amah Pathian thawng a si Pathian nih a kan zohkhenh i CCC Khrihfabu cu khuama caan ahcun caan saupi kan CC kan rak dernak ah saupi cang ko lai sihmanhsehlaw kum a caan ahcun minung zong khi i ṭhencheunak tete zong kha rak um i kum a caan ahcun CCC Khrihfabu he an um ti lo ruah in ti ta zong kha cheukhat nih an rak ti sihmanhsehlaw amah Pathian thawng hin lam a kan hruai i nihin ni ah member zaruk leng zong kan si cang cun cu lawng hmanh cu si loin nihin ni ah amah Pathian thangṭhatnak caah a herh kan herh ngaingaimi biakinn te zong amah Pathian nih a kan pek tik hin Pathian sin lunglawmhnak a si ka chim ka duh. Cun zumtu u le nau kanmah Lai hoi unau vialte nih thlacamnak te a kan bawmtu cung zongah lunglawmhnak chim ka duh. Cun a pathumnak ah fan kan kawlnak tikah fan kan kawl tikah atu tuan dawh ka chim bantukin Awngbali tete kan tuahmi siseh cun dangdang tete in bawmh kan halmi hna Khrihfabu dang zong nih lunglawm thanuam tein a rak kan bawmtu Khrihfabu cung vialte zongah lunglawmhnak chim ka duh i zeipaoh zong siah Khrih ah unanau kan sinak te kha nan rak theih cio i thlacamnak in siseh ngaihchia in siseh a kan bawmtu nan zapi cungah lunglawmhnak lunglawmhnak chim cawk lo kan nei timi kha chim cawk kan duh i si. Ka lung.